Ɛnnɛ anwummere yi, yɛnni abere kosi adɛn? Sɛ yɛrefrɛ adɔfo a, sɛ mo nyinaa mommra na mo ne yɛn nni ahyia, na yɛmmɛhwɛ saa program yi. Awarefoɔ, titiri awarefoɔ, yɛne yɛn mma, program yi ɛyɛ good ma yɛn mma, ɛsan yɛ good ma yɛn ara yɛn awarefoɔ no. Ɛboa yɛn. God bless you, God bless you all, God bless you, Rev, God bless you, Rev Mensah, Nana Akwa, God bless you so much. yɛkɔ so ara ka sɛ nyankopɔn ɔnhyira mo ɔnhyira mo tɛm biara help the needy royal foundation anwummerɛ yi Yaba. Yɛsɛ mo obi a ɔbɛbɛ biara yɛsrɛ share ma yɛn, dom ka yɛn ho na share ma yɛn. Hu yɛn mmɔbɔ na dwumadie ɛnyɛ yɛn nko ara o, yɛne wo na ɛyɛ, wo a wohwɛ yɛn no, yɛne wo na ɛyɛ, yɛne wiase mmaa nyinaa na ɛyɛ. Nti yɛsrɛ wo a wobɛbɛ biara no boa yɛn na share ma yɛn because nsɛm no a yɛka wɔ ha no, ɛwɔ sɛ ɛtumi duru akyire. Nnɛ yɛn nyinaa yɛtumi save yɛn life. Ɛwuo basaa basaa, nneɛma basaa basaa a ɛto yɛn a ɛde yɛn kɔ nneɛma a ɛnsɛ, ɛmfata mu no, yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɔnsi ano kwan ma yɛn. Nti woba program no so a yɛsrɛ wo ara dom yɛn na hyɛ, kɔ so na hyɛ ma yɛn. Help the Needy Royal Foundation, Mummy Mary. Hyɛ ma yɛn na obiara mɛtie bi, wo ne wo yere mu ntie, wo ne wo mma mu ntie, wowɔ akoraa ne ne te a, titiri mu a mokura eh, nyanka mma no, mo a mode dwumadie ato mo ani so sɛ mopɛ sɛ moboa afoforɔ no. Mo nyinaa yɛsrɛ mo program yi ɛyɛ ma yɛn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsɔ ani wɔ nyankopɔn anim na yɛmfiri mu fatutu nneɛma bi wɔ hɔnom a wuo bi wɔ hɔnom a yɛtumi si ano kwan ma ne yɛ yie obi si ne ti yɛ ne ya obi si nakɔ hospital ɛ Ɛnam sɛ biribiara nni hɔ no nti, ɔse yoo na wakɔ akɔhyɛ dɛm. Ebia na woyii para maa no wɔ hɔ no a, anka ne ho tɔɔ no, na sɛ nka hɔ no wosi ano kwan maa no yɛ yie. Ebi nso a woboa no ma no kɔ hospital na ne BP na ɛwɔ soro, na wotumi si ano kwan ma no yɛ yie. Ɛno nti na Help the Needy Royal Foundation foɔ yɛde dwumadie kɛseɛ wei asi yɛn nan so sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛbɛnya nneɛma nkakrakakra ahyia ka deɛ yɛwɔ no ho na nneɛma bebree akɔ n'anim na yɛn yɛn mfie dodoɔ no a Nyankopɔn de maa yɛn no yɛtumi apem akɔ anim because Nyankopɔn de wahyehyɛ nnepa wahyehyɛ nhyira wɔ nyinim ɛɛ ɛnyini nkyerɛ ahoɔden wom wahyehyɛ ama yɛn na mmom yɛn Yɛadidie basabasa, yɛadwendwene nneɛma a ɛnsɛ, ɛmfata a yɛadwendwene ho, awareɛ mu haw a yɛn ara yɛakyekyere ato yɛn ho so. Yɛn mma, nneɛma bi wɔ hɔ no anka awareɛ ɛbɛtumi ama no ayɛ bɔkɔɔ but yɛn, yɛn, yɛnhwɛ ne yɛbu yɛn ani agu so, ignorance, na asesa nneɛma bebree. Ɛhyɛ aseɛ a wonhunu o ɛwɔ awareɛ mu, ɛhyɛ aseɛ a wonhunu. Wobɛhu a na abɛyɛ kɛseɛ, ɛyɛ kɛseɛ koraa na ɛregyaa wo paa, anka ka ɛɛ nkora deɛ nka nyɛ hwee. Yehowa bɛyɛ kɛseɛ a na abɛfa obi nkwa, ɛyɛ kɛseɛ a na abɛfa obi nkwa ɛde no kɔ. Aberɛ a ne mmerɛ a Nyankopɔn hyehyɛ maa no no na ɛnnui. na ennui. Ɛnɛ, ɛnora Heldeni de Royal Foundation anwummere yɛ ɛhyɛ ase yɛse yɛkyea wɔ biara. Dɔfoɔ monom ka yɛn monhyɛ monhyɛ program no ma yɛn. Eeii yɛkyea adɔfoɔ nyinaa ɛmmra ne yɛwɔ dwumadie bi so yɛpɛ sɛ ɛnɛ yɛde saa dwumadie no kɔ awieɛ yɛka sɛ mesee yɛka school fees ho asɛm yɛka pressure a ɛwɔ awareɛ mu saa time yi na yɛwie a yɛde bronya deɛ no nso so ataatoɔ nnɛ na se yɛnwie a Ne Nyame yɛ adom a, week yi yɛse yɛbɛba. Yɛbɛtu kwan kakra, yɛbɛkɔ Nkran akɔdi dwumadie bi. Na yɛkɔ a, live mobɛhu yɛn. Ɛda a yɛbɛkɔ no, yɛbɛhyehyɛ se yɛbɛkɔ no, yɛde bɛ program no bɛ abɛto so ama adɔfoɔ moahu sɛ yɛrebɛtu kwan na yɛakɔdi dwumadie. Na yɛkɔba nso so a, yɛde abɛkyerɛ mo. Mepaatwɔ mede ɛɛ mfoni bi ɛbɛto page ebi sɛ wobɛhu abranteɛ bi a ɔresa ɛbɛto ne page na ɛɛ yɛdɔfo bi se ɔpɛ sɛ ɔboa saa abranteɛ no nti yɛnhwehwɛ no yɛnfa nto yɛ page. Na mehu sɛ ne tiri mu ka no kakra, ɛna ɔgyina ɛɛ kaa bi ho, ɛɛ atikuleta bi ho ɛna ɔresa. Na yɛn dɔfo bi se, yɛn dɔfo Ebo Silva, USA, ɔse yɛmfa nto yɛn page mma no, ɔpɛ saa aberanteɛ no na waboa no. Nti yɛsrɛ sɛ yɛde ɛɛ saa aberanteɛ no a wohu no sɛ ɔresa no, yɛde to page hɔ a, wohu a yɛsrɛ hyɛ ma yɛn. Yɛrehwehwɛ no. Wo a wohu no da nso ma yɛn nsa nka. Wohwɛ me page hɔ a, me me number da hɔ. Ɛyɛ zero five five five zero five five five six two six eight one eight.

two one wopɛ sɛ wofrɛ anaasɛ wo WhatsApp a yɛde numbers no bebree ba abɛka ho but for now no wopɛ sɛ wofrɛ mami Mary ɛbɛba ne hɔ straight away anaa wɔ wo WhatsApp mi a ɛno nso so ɛbɛba me hɔ straight away ɔdɔfoɔ nti wo a wobɛhu saa aberanteɛ no yɛde tu page hɔ a mesrɛ wo a wohu no a Frɛ no wɔ nɔmba no so, zero two four two three seven four eight two one. Wunim no nso so a, mede too hɔ ara, mesrɛ wo, ma m'aso nte na minhu baabi a wɔwɔ. Yɛpɛ sɛ yɛkɔfa saa aberanteɛ no. Ɔdɔfoɔ bi na ɛde bae sɛ yɛnhwehwɛ no, na afei nso ɔpɛ sɛ yɛsɔ ne mu na yɛde no kɔ hospital. Nti mesrɛ wo, dwumadie yi, wo nso fa yɛ wo nso so wo deɛ, because sɛ ɛba sɛ yɛn nyinaa yɛtumi yɛ bom a, Ɛbɛboa yɛn nyinaa, yɛn nyamesom pa ɛno ara no no, woyɛ nkramoni, deɛ wosom a wowɔ mu biara no, deɛ Nyankopɔn hwehwɛ ne sɛ, ɔse ɔma mu yɛ nhyira sen ɔgyeɛ. Nti yɛnhwehwɛ no, yɛn nyinaa yɛmmoa no yɛnhwehwɛ saa aberanteɛ no a ɔgyina Articulated bi ho, mewie a mede bɛto me page. Nyaa me pakyɛw, wa, wa, ma kae ama me. Yɛsan wɔ aberanteɛ bi, ɔno nso so, wokɔ eh, crime check hɔ a ne ne video ne da hɔ mepatwɔ ɛno a meka sɛ obi a ɔpɛ video no obetumi ahɔ sape me ɛwɔ zero two four two three seven four eight two one na me di video no ama ɔno nso so na mepatwɔ video no yɛ a na mo ho a yɛn yɛ deɛ aka aka ho na ɔno saa aberanteɛ no ohia sika kakra ɔyɛ ɛɛ eh, kimo na eh, ano ɔden. Ɛboɔ no da three thousand five ɛɛ every three weeks and ɔyɛ no eight times ɔyɛ no eight times a kyɛ sɛ yansɔ mu ntɛntɛm a nyɛ ama no a ɛbɛha adwene owie nso a ɔsan wɔ surgery ɛyɛ mipatwa no nso so Sɛ woantumi amfa amma Crime Check foɔ a, wode ma Help the Needy Royal Foundation foɔ a, yɛde bɛma sista baako, yɛfrɛ no Sista Stella Boama. Yɛde ma no a, ɔno ara na ɛde saa ayi no baeɛ, na ɔde a, yɛasan ama no sɛ ɔ, ɔde ama Crime Check foɔ. Nti yɛde ma no a, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, aberanteɛ no, ɛbɛkɔ no hospital because ɔbaatan yi, wafa ato ne ho so. Wayɛ nneɛma bebree. Ebi wɔ hɔ a, ɔyɛ adeɛ no a, ɔmpɛ sɛ yɛbɛka. Wɔayɛ nneɛma bebree ama saa aberanteɛ no a yɛkeka a me ankasa koraa a mete ha yi a mese meyɛ NGO no koraa na ɛyɛ me nwanwa. Enti sɛ wode ba a yɛde ma no a ɔnnyi one cedi koraa ɔde bɛkɔ. Sɛ wopɛ sɛ yɛn ankasa nso mfa ma no a wɔama aberanteɛ no abue account, yɛbɛtumi de sika no akɔ ne nkyɛn na yɛde akɔma no na wahu bi ne abɔ wo din ada wo ase na aberanteɛ no asom na wada wo ase na waka nhyira nsɛm de agu wo so kama kama kama. Wokɔ, mepaatwɔ monkɔ crime check nkɔ kyɛke saa video no ma yɛn na wohu video no a na wohu aberanteɛ no a, awerɛho, awerɛho paa. Nti sɛ woantumi a, ebia obi wɔ hɔ ɔse means a mede bɛnya wɔn ma obi kan bi kyerɛ meka kyerɛ ɔse means a mese wotumi de ma yɛn, wode ba a sister Stella Boama ne nsa bɛka Because ɔno dwumadi a deɛ wayɛ ama abranteɛ no koraa no wote a ɛbɛyɛ wo nwanwa anaasɛ wopɛ sɛ yɛde kɔ hɔ straight a yɛbɛkɔ deɛ ɔde bɛma yɛ bia ketewa bi nsua yɛbɛkɔ abranteɛ no nkyɛn Mr. Sare nkyɛn na ɔne n'abusua so ma mo wahu sɛ ne ne ne operation a ɔkɔyɛ ne ne chemo a wahyɛ ase a ɔyɛ ne eight times yɛhia over twenty seven thousand Ghana cedis Ayisaa dwom no koraa sika nya mae but for now no yɛhia wei no a wobɛtumi de ayɛ anim anim a ɛte kakra bi a wobɛnya biara ɔdɔfoɔ mɛmfa nto hɔ mɛmpire mu akoma fa ma yɛn ɛna maka sɛ aberanteɛ bi nso ɔgyina kaa ho a ɔresa ɛɛ wode ba a ɛno nso so wo a wonim no wonim no a ma yɛnhu Yɛwɔ akoraa bi nso a efi yɛ den wɔtumi atwa anka ebi anka otumi tɔɔ fam koraa anka university bi faa no but kyɛ sɛ yɛanhwɛ yɛ a ne nua panyin wɔntumi ankɔ sukuu ɔno nso yɛ adeɛ deɛ ɔtɔ soɔ nso sɛ ba so ɔno nso antumi ankɔ na ɔyɛ basabasa a yɛn nyinaa bɛka yɛn wotiri anyɛ yɛn na wɔde wankɔbɔ bra ɛtuutuu Ɔbaa no a, no annkɔbɔ tuutu ammfa annsɛɛ noho, obetumi dze noho akɔbɔ armed robbers na abɛkã me no mmienu, na ekyina bi no yɛ yɛɛda a ne yɛ suro. Ntsi yɛserɛ wo sɛ yɛ nua baa abaayewa no nso kɔ me page a ebɛhu sɛ me ne maame bi tse hɔ na wo bue video no a ebɛhu sɛ nkoraa wɔ me nkyen a me busabusa wɔmo, me wuraa wɔmo dɛm nyinaa deɛ beebi a wɔmo da me sui dze nye nyinaa bɛkyerɛɛ ma yɛ nyinaa yɛ huu sɛdeɛ esi teɛ. Yɛ gu soo serɛ moa no de ma wɔmo. Yɛwɔ kuro mmiɛnsa nso a yɛpɛ sɛ yɛkɔ. Ɛɛ kuro baako kuro biara no mpɛ sɛ mu nkurɔfoɔ yɛsrɛ mo baabi ani nyina hini wo a wowɔ aburokyerɛ a wofiri baabi ani nyina hini wowɔ Ghana ha baabi ani nyina hini yɛsrɛ mo but ɛɛ dwumadie kɛseɛ bi wɔ hɔ yɛsrɛ adɔfoɔ nyinaa but wo a wofiri hɔ no sɛ woyɛ no kɛseɛ a nyɛ sɛ moanhwɛ yi a sukuu dan bɛbu agu mo mma no so o Ɛda yi a me ara mikogyina a yɛse menkotwa, wo deɛ daa no mede video no ba abɛto page no ama mahu. Nya wohu video no a, wobɛka sɛ, ee Mami Mary, gye sɛ ɔkaa sɛ wonsan nkogyina hɔ bio. Medii kan kogyinaa hɔ. Ɛno mantumi antwa no live. Ada a mekɔ a, wɔn se mentra yɛ sɛ mɛtumi de atwa no live a, mese hwɛ, meka wɔn tirim. Mese oo, ɛyɛ, ɛyɛ, mede video no ara bɛto hɔ. Meboa na mesuro. Nti mesrɛ mo a adɔfoɔ, mo hospital nso so na ɛnyɛ koraa. Yɛpɛ sɛ yɛkɔyɛ biribi kakra. Yɛwie a yɛbɛsrɛ, yɛbɛkɔ mu asrɛ aban na deɛ yɛnya no, ɔno nso abɛsɔ yɛn so. Na kuro mma no nso yɛ, ɛɛ, dwumadie biara titiriw biara nni hɔ. Wɔyɛ mo wie a, biribiara nni hɔ. Na yɛkɔkyerɛkyerɛ wɔn eh, nnwuma, yɛkɔkyerɛ wɔn samina yɛ, ɛɛ, keeki yɛ, paano yɛ, boflot yɛ, ɛwoɔ yi. Yɛkɔkyerɛ wɔn, yɛka wɔn abom, yɛkyerɛ nnwuma no bebree nti deɛ Obiara bɛtumi afa no, wɔbɛtumi afa na wɔayɛ no kamakama. Dɔfoɔ, dwumadie a Help the Needy Royal Foundation foɔ yɛafa asi yɛn nan so no nyɛ dwumadie ketewa. Woba nya aboterɛ, tena hɔ hwɛ yɛn, tie yɛn nsɛm no a yɛreka no, yɛsrɛ wo. Da bi a meka, mede adi kan de aka, mesɛ ahobraseɛ, awie ma nkonimdie. Ebi a yɛreka yɛreka ne yɛbɛbɔ wo kurom din, because yɛbɔ kuro no a, Yɛkɔ akyire, yɛyɛ kuro no ngo bebree, yɛyɛ adwuma kɛseɛ wɔ kuro no mu. Yɛnkɔ nhwɛ nipa baako ne yɛnya hɔ. Yɛkɔ a yɛyɛ adwuma kɛseɛ wɔ kuro no mu. Yɛsrɛ wo Tetirem, Tetirem, Nkaawie Tetirem, ɛhɔ nso so yɛrebɛkɔ hɔ. Nkaawie Tetirem foɔ, mo a mowɔ hɔ baabiara, Nkaawie, mo kuro Tetirem no, yɛrekɔ hɔ. Deɛ wiaeɛ biara ne yɛafa nkuraa no ase kakra de aka ho. Nti yɛsrɛ mo aa, Nkareɛ ɛyi district no, yɛsrɛ mo, mo akakra wɔ mo nsam, monhu yɛn mmɔbɔ. Sɛ woretie mi na wofiri saa hɔ a, yɛsrɛ mo, monsɔ yɛn mu na yɛtumi awuram wɔ mo side hɔ ansa na yɛafie. Yɛnyɛ saa yɛwuram du baabi kakraa a, yɛkɔ kuro baako mmienu a, bonsɛ yɛn nso yɛayɛ mmerɛ ne yɛasan yɛn akyi. Dwumadie no sɛdeɛ ɛsi teɛ no, yɛntumi mma. Yɛn yɛntumi yɛn nko ara yɛntumi nyɛ saa na mepɛ sɛ meka no yɛn nko ara yɛntumi nyɛ ɛna yɛn bɛ sɛ yɛbɛdaadaa mo nso na yɛbɛ abɛ obi wɔ hɔ a na ɔgyina kaa ho no ɔɔgye ɔɔgye nso a yɛyi yɛdu hɔ deɛ no na yɛyi wɔn anwa ne ma wɔn o nso yɛnim baabi a ɛɛ ɛwɔ anaasɛ sɛ wɔaregister anaa wɔn register anaa wɔwɔ nipa bɛn deɛ dwumadie na wɔrekɔyɛ ɛno ara ne sɛ ɔbaeɛ a wɔnum kasa na no wɔde nti na yɛ yɛde ama wɔn. But yɛ dane no adi eh, ani de akyerɛ wo wɔ nokware mu a, eh, yɛ ana mprɛ bebree metaa bu sa mo sɛ, nnipa sɛ yɛ ana eh, ɛduru nokware mu a yɛntaa mpɛ. Help the Needy Royal Foundation fɔ yɛde ato yɛn ho sɛ nokware mu yɛne mu bɛdi wɔ nokware mu. Nti yɛbɔ program no saa na monhwɛ yɛn. Ɛnkyɛ, wo a wobɛma yɛ donation biara wo din da hɔ. Wo din da hɔ a ɛkyerɛ sɛ wo kuro yɛnya hu wo kuro a wo firi nko ara deɛ a ne yɛatwerɛ ato yɛ list so because wo mma yɛ biribi na yɛ ngyaa wo nto ntwene yɛ bɛkɔ ama wahu sɛ wo koraa wo nti na yɛ aba hɔ ama kuro mma no ahu sɛ wo so wo redwene wɔn ho nti yɛ srɛ mo mo a mo wɔ baabi baabi no yɛ srɛ mo mo sika no ɛnsɛɛ kwa nti dom yɛn na pia yɛ kɔ wo kuro mu nso so Nya bi nkɔka w'abusua no. Wo nsa nk wo nko ara wo nsa ntumi nso abusua no nyinaa. Ɛnyɛ saa da biara wɔbɛbɔ w'akyi. Wo wɔn nim berɛ a wɔn rebrɛ o. Aburokyerefoɔ koraa na ɛyɛ a na ɛbu duru time bi a ɛyɛ a na ɛyɛ me mmɔbɔ. Ne yɛrebɔ mo akyi ɛna monhwɛ yɛn ɛna monyɛ sei. Yɛnka mo awie a mo ɛɛ mo blogger mo ti moɔ. Nsukɔm de wo. Wosusu wo mene mu, wonom nsuo yi a ɛnyɛ yie. Ɛhɔ nyinaa, me ara meka sɛ, menya yɛ a mese, ee, blog yi, a, a, a, a, ebi deɛ nanee. So wɔ ho? Baabiara da, wopue abɔnten a, woanhwɛ a na woafirizi. Ɛno deɛ yɛnka. Deɛ yɛka ne sɛ moantumi ammoa yɛn. Ɛnam sɛ yɛmpɛ sɛ saa adeɛ no yɛpɛ sɛ ɛtwa no nti, yɛpɛ sɛ wo kurom mufoɔ no ebi ka w'abusua no nyinaa. Nti yɛwura kuro no mu a, ne yɛakyerɛ nnwuma no. Yɛkyerɛ nnwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛyɛ kamakama. Ɔdɔfoɔ, sɛ moampia yɛn a, moampia yɛn a, na memfaa nɔmba mmaeɛ, na nkurɔfoɔ refrɛ me pa ara. Me nso na mese mengye nɔmba no sika biara berɛ a memfaa nɔmba nkɔeɛ. Adɔfoɔ mu biara di kan. Ɛɛ, Sista Matilda, ɔka yɛn ho, ɔwɔ US, Matilda Kankam. Matilda Kankam, Esther Matilda Kankam, eh, ɔne ne kunu Aaron Kankam, wɔn adi kan wɔn abrɛ yɛ sika three hundred Ghana cedis, I think three hundred and forty Ghana cedis. Eh, wɔn nua baako David Kankam, wɔn nso adom yɛ hundred dollars. Enti yɛsrɛ mo, ketewa biara nhyɛ a, wososo wokura ten cedis a yɛbɛgye. Nea wokura bi a wode bɛdom yɛ biara no, Mpakyɛw mo nkafra kasa na na baabi a wɔ kakra. Deɛ wokura bi a wode bɛdom yɛ biara no, yɛpɛ akyɛw. Ɛdɔfoɔ, yɛbɛgye. Dom yɛn wate. Yɛ wode bɛma yɛ biara no, yɛbɛgye. na yɛmfa nyɛ dwumadi bɔ obi wɔ hɔ a na yɛ yare ɛnkran deɛ a yɛ bɛ kɔ yi ɔmo frɛ yɛ akyɛ o ɔsi yɛ nyɛ sika kakra na yɛ de kɔ ɛyɛ saa wɔ ɔbɛhu sɛ yɛ hwehwɛ din na ɛtoa so no na wo ntumi nkɔ because wohwɛ baabi a nipa no de aba na ne din no wɔ no a bɔ sɛ sika no bi wɔ hɔ na deɛ ɛda akyire no ɛyɛ enough a wohwɛ sɛ nipa no because obi deɛ yɛ very urgent abranteɛ a meka sɛ ɛɛ crying check for ɔde ato na ɛyi ɛyɛ very urgent Deɛ yɛrekɔ no hɔ wɔ Nkran yi, wontumi nkɔ na womfa wo nsa pan mma abira, wonka nkyerɛ abusuafoɔ sɛ momfa no nkɔ hospital na yɛbɛsa aba bio. Daabi, ɔse yɛrekɔ no koraa, wohwɛ koraa ɔse yɛn ankasa yɛtam no kɔ hospital. Me dɔfo, yɛsrɛ mo, monhu yɛn mmɔbɔ. Ɔwɔ oh, he? Masɛnde dedaada. Uh -huh.

Wopɛ sɛ wobɛka ho a, bra. Yɛsrɛ wo bra. Bra. Na yɛne wo nyinaa nyɛ. Na yɛdɔɔso na sɛ bi a bosome yɛn nyinaa yɛyi nkakra nkakra na yɛde bom a na adɔfoɔ no nso bɛsɔ yɛn mu a yɛkyerɛ adɔfoɔ sɛ yɛkura sei, yɛhia sei a, ɛmu sɛ no deɛ wɔbɛturo mmirika aba nsɛm. Dɔfoɔ. Yɛsrɛ wo a wohwɛ me nso, hyɛ ma me, hyɛ ma me, hyɛ ma me, hyɛ ma Mami Mary, me dɔ, hyɛ ma Mami Mary na adɔfo nom ntie. Ɛnora me yɛkaa sɛ September yɛ month of pressure. Month of Pressure, Month of Fees, Ne din baako nso so ne Fees, School Fees. September, Ne din baako ne School Fees. Ɛyɛ Month of Pressure because of the fees. Na ɛno a yɛkyerɛkyerɛ sɛ, Ɔdɔfoɔ, sɛ ɛba a bɛnkɔnom aduro ngu. December reba mɛnkɔ nom aduro ngu ɔdɔfoɔ yɛ a na mprɛ bebree nkoraa no ɛduru saa mmerɛ yi na sɛ obi nyɛ bi mma ne mma a wobɛteɛ se agya awu ɛnɛ awu nyanka no yɛsrɛ mo sɛ mo a mo hu sɛ deɛ yɛsi pa kyɛw yi sika no yɛn nsa nka bi o yɛn nsa nka bi koraa na yɛde akɔyɛ adwuma no enti sɛ wowu gya wo mma no a Woma pressure ku wo. Woma wokɔnom aduro wu. Woma adwendwen ku wo a, me nua, me dɔfo, mesrɛ wo a, sɛ woma saa adeɛ no si a, nkwadaa no hwɛ mu ɛbɛyɛ den. Wo deɛ sɛ wo se wo pɛ sɛ wo tra yɛ a, hyɛ da wu, mɛka ne saa. Na fi w'ani na hwɛ adeɛ. Wo deɛ na wabɛhwɛ yɛ list so sɛ, edin no sɛn na aba. Ebu a okura province no bɛba ara na ɛmmae oo. Enti mɛnka sɛ migya me mma no a Help the Needy Royal Foundation foɔ yɛ wɔ hɔ. Yɛdeɛ yɛ wɔ hɔ, yɛbɛba, na mmom no busa yɛ sɛ ne ntɛm so. Ɛnte sɛ wo ara wowɔ hɔ. Ɛno nti na yɛka sɛ ɛduru dɔnhwere yi a, me dɔfoɔ, anum aduru wo mu. Anum aduru wo mu. Yaw! Nyankopɔn nhyira wo Mister Ernest Nyame nhyira wo sɛ mo nyinaa mo hwɛ yɛn. Yɛse month of pressure September adɔfo nom hwɛ na obiaa nkɔ nom aduro mu mɛnka sɛ pressure wɔ me so nkora ne fees a bɛgu hɔ nkora ne fees no anya baa na pressure no aba obi wɔ wɔ abrɔkyire ne mɛ frɛ no ne mɛ frɛ no ne ma wɔ ha na ɔmo wɔhyɛ aseɛ no wɔ dwene yɛsrɛ mo ɛmma mo nkɔ nom aduro ngu Month of pressure no ma obiara nkɔnom aduro ngu yɛsrɛ mo a obiara ma n'akoma mmra fam fees no mobɛtua ɛno a mekyerɛ mo sɛ fees no sɛ woto wo bo ase na kɔ school hɔ na ne teacherni no nkɔkasa Mr. Michael God bless you na wo ne teacherni no nkɔkasa Wokɔ hɔ a, kɔ, kɔ straight to office. Kɔ straight to office. Na wokɔ office a, na wo ne tikyani no nkasa kama kama kama kama. Na deɛ wɔ hɔ na na headmaster na ɛwɔ headmistress. Na srɛ no sɛ ɔma wo time. Srɛ no time a ɛwɔ anim. a wɔbɛyɛ no nkakrankakra, ɛnyɛ sɛ wɔregye no bum, ka kyerɛ no sɛ wobɛgye tua no nkakrankakra. Nkwadaa no yɛ mmiɛnsa koraa serɛ. Sɛ wodi wo bɔhyɛ no so nkakrankakra a, next term nso bɛduru no, saa ara wokɔ a wɔbɛtie. Mepakyɛw, mese ma obiara nkɔnom aduro ngu. Ma obiara nnwennwene mma pressure nku no because of fees no. Gyae ne nyinaa ma Nyankopɔn. Ma w'akoma mmra fam. Adɔfo no, tsitsiriw mmarima no, mmarima no, mo dɛ morodwen a, momma yennhu no o. Bohu sɛ barima redwen a, ɔde hmm, ne wayɛ dinn, ne wayɛ dinn, wobɛhu na nneɛma nyinaa reha no, wobɛte ne wawu. Wowu akɔ no, hwan na afɛ sɛ ɔhwɛ nkoraa no? Help the Needy Royal Foundation foɔ, yɛbɛkɔ o, bɛhwɛ sɛ mabɛtena ha yi, me, busa me sɛ, dodoɔ sɛn na afrɛ me sɛ memmɛgye nkɔma anyanka no? Me dɔfo, Obi, O me nua nyaa bi o, nti yɛbɛkyɛ ansa na yɛaduru wo mma no nkyɛn. Nti mesrɛ wo, menkɔnom aduro ngu because wontumi ntua nkwadaa no fees. Daabi, mese ma w'akoma mmra fam. Sukuufoɔ no, wokɔ sukuu hɔ a, nnipa na ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ nnipa na ɛwɔ hɔ, headmaster no, headmistress. Mesrɛ wo Liza, God bless you so much. Headmaster, ɔyɛ nnipa, kɔ, kɔ na wo ne no nkɔkasa wɔ asomdwoeɛ mu, wɔ ɔdɔ mu. Na srɛ no wo mma no fees no. Mesrɛ wo menkɔ nom aduro ngu God bless you menkɔ nom aduro ngu na wo bɛtua nkora no fees no why me dɔfo ɛno a me kasaa bebree nanso me sa atoa so because me bɔ hɔ no from September ɛkɔ December no pressure no ano ɔden pressure no ano ɔden wɔ mmaa no so pressure no ano ɔden wɔ mmarima no so titiriw. Mmarima no yɛ mmarima no so titiriw. Ɛno nti, mmarima no biribiara yɛn woka kyerɛ mmaa no yɛbɛsɔ ne yɛabɔ soɔ mu deɛ, na mmom no yɛ a ne nyinaa bɛgu yɛ mmarima no so. Ɛno nti, momma mo akoma no mmra fam. Ma mo mma adwendwen nku mo. Ma mo mma pressure nku mo. Ma obiara nkɔnom aduro ngu. Me dɔfo sɛ woayɛ w'adwene a mami Mary se you shouldn't don't try it me dɔfo manya wate Jesus dɔ wate Nyankopɔn dɔ wate mami Mary help the needy royal foundation for yɛ dɔ wate yɛ dɔ ahoɔfɛ dua don't do it don't try it don't even think about it yɛ serɛ wo Na nyɛ w'adwene sɛ worekɔku wo ho because wontumi nhwɛ wo mma no ɛyɛ a, deɛ bɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ animguaseɛ? Wo na wowoo wɔn mo. Ɛnyɛ animguaseɛ. Call your children and talk to them. Call your wife or husband and talk. Understanding no ɛyɛ. Ɛde asomdwoeɛ bɛba fie. Wowie a, monsɔre na monkɔ sukuu hɔ. Medɔ me ba universityfoɔ no so. Ɔse mawie sukuu. Me maame ne me papa antumi amfa me ankɔ. Me se nti na me se momma mo mmɔfra no nyinaa mmɛtie program yi. Me ba, wowie a, Ohu sɛ ɔsɛ ɔkɔ university. University? Hwɛ university a ɛwɔ hɔ no ho. Sɛ wokyɛ koraa four years na results no da hɔ, ɛnyɛ koraa wobɛ better no more. Na wotwɛn nso so koraa no a, mo koraa na yɛdi kan fa mo. Mo a mo mo deɛ moawie dadaada no, yɛdi kan fa mo ansa na yɛafa afreshfoɔ no o. Anaa wonim? Me dɔfo, mempere wo ho koraa. Ebi ni hɔ a memfɔ so daddy, memfɔ so mommy. God's time is the best. Wo deɛ kɔ so ara ne sua adeɛ. Wobɛduru ɔkora no wadwene sɛ wɔn a ɛdii kan kɔɔyɛ no. Because wo deɛ woato wo bo ase. Woayiyi no one one. Esua no yie. Ansa na wowura mu. Nti daddy ne mommy ne wo kasa a, tie wate me dɔfo. Sɛ Mami afrɛ wo sɛ woretie me deɛ a, ɛnneɛ tie pa ara. Mese, sɛ Daddy ne Mami ka kyerɛ wo sɛ wotwa deɛ, na mmom afe wei deɛ yɛntumi mfa wo nkɔ, me dɔfo, tie, woate? Me dɔ, wohu sɛ maba fam ama wo. I'm humbling myself like a child to talk to you. Nti wo so humble yourself and listen to me. Mesrɛ wo, ma me ni daddy ne wo kasa a, tie wate. University no, it is there all the time. O results no ɛnsɛe. Wobɛtumi de akɔ. Wobɛtumi de akɔ kama kama kama kama. Nti mɛma ne nhaw. Why? Ɔdɔ, me mma no nhaw wo baako koraa. School no, mummy ne daddy de wo bɛkɔ. Why? Wate? Hwɛ wo nneɛma no nyinaa sɛ woto wo bo ase koraa no a, ebi koraa no wonya job bi koraa wɔ nkyɛn. Daddy ne mummy behu no wɔatɔ wo nneɛma no nyinaa awie na aka fees no nko ara. Me dɔfo, Wobɛkɔ sukuu wate? Whatever that you want to become, it shall be well with you. Mensu. Sɛ wosu na sɛ tete hwɛ, daddy deɛ ɔntumi nhwɛ o. Eti ne yɛ na wanhwɛ na daddy na biribi wama pressure akɔku daddy na akɔka wɔn nko ara. Ɔkɔ nso so a wontumi nhwɛ. Nti tena ase. Ma wɔn ani, wokora show wɔn love, show anigyeɛ, show happiness. Mo mo hu sɛ wote bɔ mo ase koraa dedaada. Na next time no, wo show a, mmerɛ no duru a, wobɛkɔ dodo. Daddy can buy you whatever that you want. Nti me dɔfo, sɛ university no, ɛwɔ hɔ. Afei me se sɛ daddy annya kwan a ma wankɔ a, nya aboterɛ ma daddy wate. Memma pressure nku daddy nya wo. Yɛkasa ma yɛse ɛfiri ma ɛɛ September ɛkɔduru December no, Yɛ a na yɛ month of pressure eti na yɛfrɛ wo akasa akyerɛ wo sɛ sɛ mo deɛ na aba mo mo mo nya nkɔ kɔ university wotwaa kama but woantumi ankɔ ɛhaw ɛteetee wɔn na mami ne daddy na wɔn nso so ɛteetee wɔn mo so wɔ ho nti yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ hwee nya aboterɛ to wo bo ase wo deɛ san fa wo book sɛ sua mesi wobɛduru hɔ no wo koraa wobɛben asen wɔn a ɛdii kan no. Me dɔfo, meremma biribiara nhaw w'ase. Nyɛ sɛ a woteeteɛ sɛdeɛ mereka no, Daddy no ma me bɛdwen. Daddy foɔ no nso deɛ, wɔdwen kakraa bi na wɔn pressure no rekɔ soro na wɔbɛwu agya yɛn. Wɔn wu kɔnsɔne ne aneɛneɛneɛ ne aneɛneɛ nti ma Daddy nsere. Ka kyerɛ Daddy sɛ afei deɛ wote no ase. Wonim sɛ wobɛbɔ mpaeɛ ama no. Wo koraa wokɔpɛ biribi ayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi atɔ nneɛma no. Wobɛnya job nkakrankakra Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso so even provision side no eh, wo nneɛma electrical eh, appliances no you can also buy it yourself na ɛbɛduro koraa na ayɛ fees na dadi ani agye ho sɛ mami kura biribi a na ɔno nso ɔboa dadi dɔfoɔ ɛmaa no nso so mebɛbɔ so ɛno a mekan ɛno sɛ meka kyɛm sɛ mmaa no bi bɛfrɛ me ɛmaa no bi frɛ ma mo sɛ ee mami mary wokasa yɛ a na wobɔ hɔ ma mmarima no dodo yɛ aka bi ma yɛn Ɛmaa no, yɛ a na meka bi ama wo. Deɛ meka no, meka aboa wo o. Ɛduru baabi na sɛ woyɛ saa adeɛ no a, awareɛ no mu dɔ, ɛmu akɔnnɔ no, ɛba wo ara wo so. Mese sɛ wokura bi a, ma daddy kakra, wate? Sɛ wohwɛ na sɛ daddy antumi amfa no ankɔ university, eh, university, na sɛ wo no, bi- bi- woyɛ capable of doing it deɛ a, ɔdɔ If the money is there, don't hide it. Nkwadaa no yɛ yɛn nyinaa yɛ dea. Nti sɛ ɛwɔ hɔnom deɛ a, me dɔfo, deɛ ɛkura wo no, fa boa wo dɔfo no, wate? Fa boa wo kunu, na ɔno ɔmfa akwadaa no nkɔ, wate? Nkwadaa no yɛ yɛn nyinaa yɛ kookoo, nyɛ mmarima no nko ara. Ɔho, na sɛ wo nso wobɛtumi ama akwadaa no ani agye deɛ a, ɛnneɛ mesrɛ wo, ma n'ani nnye. Me dɔfo, ma n'ani nnye. Na barima no ɔkɔgya wo a, na ɛkɔka wo nko a, hei! Ɛnyɛ kakra bi na wobɛyi o, wobɛyi no bum, bum, bum. Enti sɛ wowɔ bi deɛ a, don't hide it, use it to help your husband. Ɔdɔ, yi. Woate? Mmarima no nso, nyɛ sɛ mmaa no bɛ yi nti, akyire bi na wode asie. Ahaa, mese mepɛ sɛ awareɛ no mu yɛ hwam. Mepɛ sɛ pressure no a ɛwɔ awareɛ mu no, ɛba fam. Ɛno nti na yɛrekasa no. Yɛsrɛ mo, kasa a ɛrekɔ yi, ɛrekɔ ma awarefoɔ, ɛrekɔ ma yɛn mma. Yɛn mma no a awie sukuu no a yɛantumi amfa wɔn ankɔ no. Yɛkasa kyerɛ wɔn na wɔn akoma aba fam. Na mma wɔn nso so, yɛsrɛ mo, yɛka kyerɛ yɛn yɛn agya ne yɛn nana no sɛ mma wɔn nkɔnom aduro ngu. Na mmom yɛn mmɔfra no nso, yɛsrɛ mo, don't think about this thing. Hwɛ, mami ne daddy dɔ wo o. Wɔn dɔ wo so much. They want you to become somebody to come and help them. Hwɛ, wonni hɔ a wɔn nni hɔ. Yɛn mmɔfra, sɛ wonni hɔ a, wɔn nni hɔ. Wɔn kookoo nne wo. Enti wɔn nhyɛɛ da sɛ wɔn ntua wo fees. Wɔn nhyɛɛ da sɛ wɔtumi akɔ university, wɔn antumi amfa wɔankɔ anaa wɔtumi atwa. Me dɔfo, my dear, mommy Mary loves you so much, but you know something, God loves you more. Wo deɛ fa w'ani hwɛ Nyankopɔn, gyaa biribiara na bɔ mpaeɛ ma wo maame ne wo papa. Na hwɛ the next year no, mesi show bi a wɔn bɛdi hɔ. Wɔn bɛduu show paa. Nti me dɔfo sɛ dadi ne ma mmiɛ nti mi amfa wankɔ a, menka sɛ wadamfo bi de akɔ nti wokɔ no mɔduru awu. Daabi. Mɛnwene saa adeɛ no da

Wo nnamfofo, ɔwɔ bere a wopɛ koraa na hu sɛ wokɔ nnamfo no mu na saa adwendwen no bɛba a, fa ɔnnaw no. Fa wo ho bata ma minni dade mmom. A Awofoɔ, this is the time a monka nkɔ mo ba no ho. Mo ba no a moantumi amfa no ankɔ sukuu no, wotwa no a woantumi amfa no ankɔ no, ɔte aseɛ sɛ, Metwa, me deɛ nka me deserve sɛ ɔsɛ mekɔ university by this time. Mesrɛ wo, this is the time, monka mma wɔn ho. Mo ne wɔn ni nkɔmmɔ, mo ne wɔn nsere mmɔ. Monshow mo love nyinaa nkyerɛ wɔn mo. Mesrɛ mo, ma mo nyɛ wɔn na menyɛ bie na menyɛ dɛn? Hwɛ, wokaa sɛ, ah, yɛ koto ɛda, wohu berɛ a mebrɛ. Daabi, this is not the time. This is not the time. They need us. this is the time they need us this is the time they need us please monka wɔn mo mmata mo ho wopɛ koraa a wotɔn adeɛ wɔ dwom a sometimes wohwɛ no wɔbɛkɔ a wopɛ a wo ne ne nkɔ nyɛ saa nso deɛ apɔn ntɛm na ɛbɛhwɛ no yɛn na wɔn adwendwen no a yɛ bebree mmɔfra no adwendwen no du saa mmerɛ yi a ɔkaekae ne n'ahofoɔ ne n'ahofoɔ gu so frɛ no yaa wotumi bɛɛ school Ɛɛ Joyce wotumi bae. Paul wowɔ he? Mahwɛ wo ara, wo deɛ wotwaa yi o. Ei, wo deɛ ɛmi sɛ wonyaa Legon. Wo deɛ ɛmi sɛ wonyaa ɛɛ ɛɛ KNUST. Hwɛ, Kevas wowɔ hɔ anaa? No wɔn busabusa wɔn nso wɔn hu nea wɔn ka. Ma ne nyɛ bold. Oh me a ebi koraa me ara na maka kyerɛ mami sɛ me de mepɛ sɛ meba next year because manya job bi a metwa na wɔde akyekye ne werɛ anaa oh me me decide sɛ me me eh, mɛba next year me mantɔ forms mantɔ forms so wɔ ho nti mesrɛ mo yɛnka nkɔ nkoraa no ho yɛnkasa nkyerɛ wɔn mo saa mmerɛ yi a mami mary ɛwɔ life a mekasa yi sɛ wo ba no wɔ hɔ a mesrɛ wo ma ne mmɛtie me Ma ne mma tie me paa because dwumadie yi ɛyɛ ma wɔn kɛseɛ. Dwumadie no ɛyɛ ma wɔn paa. Ma yɛne wɔn nkasa. Wopɛ a frɛ me line no 0242 374821. WhatsApp me na me ne wo ba no nkasa kama kama kama kama na yɛma n'ani anigyeɛ kɛseɛ mmra ne mu. Me se this is the time ma yɛn nyinaa yɛn show love, yɛn show love ma yɛn mmɔfra no a yɛantumi amfa wɔn ankɔ no, nketenkete no nso a yɛantumi ntua fees no. Yɛhwɛ no sɛ time yi deɛ ayɛ den no, school teacherfoɔ no ɛdu tɛɛtɛɛ mu a wɔregye foforɔ, nti wo wo ba no a wontumi ntua no nka wɔnhia no, but mesrɛ wo, mma wo werɛ nho, yɛ bold kɔ hɔ. Kɔka kyerɛ no sɛ nyɛ sɛ wontumi ntua, you are ready to pay. Ɔmma wo time. Ɛyɛ three months, ɔsrɛ bɛyɛ sɛ one and half month na turo mmirika bɛpɛ biribi yɛ. Agya, ɛna, bɛpɛ biribi a anim anim yi ara wonni biribi yɛ a, frɛ Help the Needy Royal Foundation foɔ, yɛnkyɛ wo biribi a wode just fifty cedis bɛyɛ na mmom nso you can pay the child's fees. Na yɛ no ntɛntɛntɛntɛm. na gyina so, mɛmma mɛnyɛ akwadworɔ, mɛnhyɛ dɛm, na yɛ biribi na fa kɔtua. Wai me dɔfo, na nkwadaa no anigye mmra wo mu. Ɛna deɛ university ni na yɛrekasa kyerɛ no no nso, mesrɛ wo nyɛ sɛ wo ba no tie no nti na wayi w'ani. No ɛbɛdu a na ɔsaa bɛka stories. Sɛsɛ a yɛne wɔn rekasa yi deɛ, yɛsrɛ wo Ɛno nso saa ara, pɛ biribi yɛ. Akwadaa no nso so koraa no, sɛ wohwɛ na sɛ nea woreyɛ no wɔbɛtumi aboa wo a, yɛ a na mprɛ bebree no mepɛ deɛ ɛwɔ fie a akwadaa no bɛtumi ayɛ. Sɛ yɛ distance nso a, ma no nyɛ ma susuma no nyɛ too far sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi nkɔsɛe wo ba no adwene na n'adwene no bɛda so awɔ sukuu mu na wahu sɛ ɛyɛ dɛ yɛ a ne next year no ɔbɛkɔ because hey, ɛyɛ saa a mo mo na yɛdi kan fa mo kɛse ansa na yɛafa afrɛhyefoɔ no ɔmo no deɛ saa freshnesfoɔ no deɛ ɔmo no ɛɛ eh, ɔmo nim sɛ pɛ na ɔpɛ ne ho ntɛm ɛna ɔpɛ bi akɔ nti yɛn ni ɔmo ni kan ɛnkɔ ɔmo so ansa nti dɔfoɔ na yi w'ani. Wɔaka ama abɔfra no ate aseɛ no deɛ, wo nso so hyɛ aseɛ yɛ w'adwuma kamakamakama na abɔfra no ntumi nkɔ sukuu. Na wo pressure no, ne next year no pressure no mma na aba fam because pressure, this is the time a mo deɛ monhwɛ, this is the time a wobɛti yɛsɛ asomasi awu, yɛsɛ wɔ ankyɛ no wɔ ɔnyare o, hwɛ wo nso wɔnyare, wo deɛ wonnim pressure yareɛ bi a ɛwɔ ne mu. Wo deɛ wonim adwendwen bi a ɛhyɛ ne mu. Wo deɛ wonim this is the time a yɛte yɛ sɛ akwadaa no wie school a na ɛno na ɔsi ne yefo yɛ ne ya nti wɔkɔ na afei deɛ yɛ sɛ akwadaa no na ɔsi ne ne ti yɛ ne ya na wawu ɛyɛ because wɔntumi amfa no ankɔ school eti ne yɛse yɛkasa akyerɛ no no ɔnte wase ɔnte wase sɛ afi wei na ɛni hɔ a the next year no deɛ nyankopɔn bɛkyerɛ ne tumi Nyankopɔn bɛkyerɛ ne tumi kamakama, ɔbɛtumi akɔ kamakama. Ɛno nti, na waboa wo ho, waboa wo ho sɛdeɛ yɛka no na biribiara ayɛ kama kama kama. Mepaatwɔ, yɛaka September, yɛbɛka December. December yɛdi ayɛ a na ɛdɛ paa yɛka bronya yi yɛdi ayɛ a na ɛdɛ yɛpɛ akokɔ nam awe yɛpɛ ɛyi bronya nnuane adi ɛɛ yɛ adwuma yi ɔsi yɛkɔ ba up and down yɛkɔ ne ntɛntɛntɛntɛm na pressure na yɛ too much but hwɛ nsɛ saa time yi nyinaa no is the time a Yɛ yɛ kɔ paa. God bless you Mr. Entwi. God bless you so much. So wɔn ɛyɛ time a ɛno nso so eku yɛn. Yɛsi from September to December ho asɛm na yɛka no. Pressure na ɛwɔ mu no ɛho asɛm na yɛka no. Pressure na ɛwɔ from September to December. Ɛno na yɛkasa fa ho no. Yɛsrɛ wɔ aduru hɔ a adwuma no wobɛyɛ. Adwuma no woyɛ deɛ. Basɛ wokɔba na wabrɛ a gye wahome. Ɛnnɛ woakɔ kwan so baako aba. Ɛwɔ sɛ anwumerɛ especially driver foɔ no wabɛdu fie. Wowɔ mmɔfra a wohwɛ wɔn mo. Mɛnka sɛ wɔ sɛ meturo mika. Meturo mika gidigidi Mister John God bless you. Wɔ sɛ meturo mika gidigidigidi ne wɔsan akɔ tena steer anim. Obi wɔ hɔ no a ne kura ne private car. Wɔ sɛ wɔkɔ because December ne ba wɔ sɛ business no paa wɔ sɛ business no wonya sika. But mesrɛ wo wowɔ nkora wɔ wɔkyi. Wonni nkura a wowɔ abusua wɔ wakyi wowɔ dɔfoɔ wɔ wakyi mepaakyɛw pressure no susu susu ma no yɛ adwuma no sika no ɛbɛba yɛsee sometimes nyɛ gidigidi gidi obi wɔ hɔ a adɛn na nka obi atu amenaa still wonyaayɛ na wo deɛ obi te office na wanya ɛnyɛ gidigidi no wo deɛ too bo ɛbɛduru baabi kɔ you can you can use your phone to do business nti wakɔ wobɛduru yɛ no wabrɛ Mesrɛ wo ɔsɛnka wo saa kɔ ahomakye no da kakra nna ho hia wo health ho hia wokɔ tena kaa mu a yɛsɛ obi te kaa mu na owu yɛ daabi da kakra kaa no wokotu kaa a drive long distance ebi a wokɔ nkran na abedu yɛ wo business no ɔsɛ wo saa kɔba mesrɛ wo gye wahome relaxe relaxe body no Ma body no nto ne bo ase nkogo ne ho ansa na sorry ansa na wakɔ tena wo steer anim adrive. Me dɔfo yɛ wɔ mmɔfra o yɛ wɔ mmɔfra September to December yɛaka school fo school ho asɛm ɛde pressure ba ɛne yɛka December adwuma yɛ ɛde pressure brɛ yɛn titiriw yɛ mmarima no meka yɛ na mmaa no mo ma mmaa no bu mi o Mmaa no se, Mesɔre a na maka ama mmarima no nko ara. Da biara na meka ma mmarima no. Na Mami Mary deɛ, wo deɛ da biara mmarima no nko ara. Daabi, mmarima no, wɔn na yɛ a na wɔn yɛ yɛ a na wɔn aba wɔn se yɛrekɔ. Na wohu sɛ wɔabrɛ. Ebia na me mefa no sɛ wokɔ bɛyɛ sɛ w'adwuma no yɛ adwuma a wokɔ rounds. Woakɔ bɛyɛ two eh, regions. Ɔwɔ sɛ ɔkɔ region foforɔ. Me dɔfo, hu sɛ woagye w'ahome. Hu sɛ kaa no anim no a worekɔtena na woakɔ drive no, ahotɔ wɔ mu. Wo driver no a worekɔtwi kaa no, menka sɛ wo no wo mmerɛɛ nti wo driver no mmerɛɛ. Daabi, wabrɛ. Ma no ngye n'ahome ansa na wakɔ. Because wowɔ mmɔfra a, ɔwɔ sɛ wohwɛ wɔn. Ɛno nti mesrɛ wo, mɛmfa berɛ no a woabrɛ no nkɔtena steer no anim na ɛndrive. September to December, from feast to Xmas, yɛsrɛ mo, mmarima no momma mo pressure no mmra fam. Mɛmmerɛ mo, kyɛ sɛ, mɛmfa berɛ no a woabrɛ no nsan nkɔtena kaa anim na ɛntwi. Gye w'ahome. Gye w'ahome hu sɛ woayɛ enough. W'ani kum. Wo drive na woduru baabi na w'ani kum a, mesrɛ wo, pɛ baabi a ɛhɔ yɛ kama. na pake da kakra, bɛyɛ sɛ thirty to forty minutes, wowie a na woasɔre agyina hɔ ahu sɛ woayɛ okay ansa na woasan a move forward. Yɛsrɛ momma yɛmfa asomdwoe na yɛnhwɛ mma no. Yɛse mogya nya nka no hɔ a, mofrɛ Help the Needy Royal Foundation foɔ a, Yɛ deɛ yɛbɛkɔ o, na yɛntumi nyɛ ne nyinaa. Nea woyɛeɛ no, na woyɛ ma wo mma no, yɛntumi nyɛ ne nyinaa. Abusuafoɔ no, wo deɛ wowu wie a, yɛ akyea w'ani baako, na fa hwɛ sɛ sɛdeɛ wopɛ no saa fɛfɛ na abusuafoɔ bɛyɛ wo mma no a. Ɛnte saa. Ɛno nti na yɛse mo pressure no from September fees First month no to December no, mmarima no atitiriw, mmaa no a moyɛ business women no, mmaa no a mo nso mokɔ ba no, momma mo pressure no mmra fam. Mmra fam. Mentuo mmirika ntɛm. O drive nso so a, kɔ wo speed no susu. Susu wo speed no na fa kɔ no nkakra nkakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛkɔ aba ama w'abusua ato woɔ. Yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛdi Buronya no bom kama kama kama kama. Yɛmpɛ sɛ ɛbɛba sɛ ɛɛ asɛm esi yɛbɛte na yɛn yam ahye yɛn. Yɛbɛte ne yɛn yam ahye yɛn. Daabi, yɛmpɛ ne saa. Titiriw mo a mohwɛ me nyinaa, yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛdi Buronya no kama kama kama kama na yɛnya no wɔ anigyeɛ so na yɛde ayɛyi ama Nyankopɔn. Nti, yɛnsusu Yensusu ɛɛ pressure no a ɛda yɛn so no. Adunum, yɛyi afiri mu. Mister Kwaku, God bless you so much, God bless you. Dase. Ɛdu ɛdunum, yɛyi afiri mu. Ɛɛ meekɔ poison me ho, yɛyi afiri mu. Ma ɔwofoɔ biara nwene bi da So ɔkɔpoison ne ho agya ne mma because of September to December pressure? Daabi. Hwɛ, wonim obi deɛ a ɔde tew a ɔhwɛ ne mma? Me dɔfo, mɛnwen wo saa da. Mami Mary se, mɛmɛ bi mma wo tiri mu da. Nneɛma a nnipa refa mu a yɛde te hɔ. Nyankopɔn te ase. September to December pressure. Yɛsrɛ wo, mɛmma mɛnkɔdwen ho sɛ mɛku me ho agya me mma. Daabi, mantumi antua me ba fees. Bronya no, mehwɛ a nneɛma nkɔ yie, me business nkɔ yie. Hwɛ, business duru saa time ma obi deɛ bɛfɔɔle. Ɛfɔɔle a, me dɔfo, wonim, December adwuma nketenkete no koraa, ɛno na ɛdɛ. Agyanom ne ɛnanom, wonim, mɛmfɛre da. December dwuma nketenkete no, w'adwuma kɛseɛ no, sɛ haw kakra wɔ mu na wakra nneɛma anaa ɔdɔfoɔ bi so ɔbrɛ wo nneɛma atɔn amma a, adwuma nketenkete no ɛdɛ sɛ. Kɔfa biribi simple, toffees, biscuits, Kɔpɛ supplies, frɛ frɛ mmaa no, wo fa mmaa no bi a, mmaa no obi nso pɛ adwuma ayɛ, na soso wɔn mo. Yɛ si a ne yɛ atɔ no asan aba. Me dɔfo, me si me nko ho oo, me nko ho because of December, eh, September to December pressure. Dabi, mɛmma pressure biara nku wo, mɛnkɔ nom aduro nwu. Me mmɔfra, makasa akyerɛ mo so, mami ne dadeɛ nti me onya university, university, university. Na sɛ mami and daddy couldn't send you to school, ah, please, don't kill yourself, don't commit suicide. Ɔdɔfoɔ, next year, ɔmo betumi atua no more. You can get everything that you want because ɔmo yɛ aware sɛ now no wobɛkɔ school. So wohu? Ahoboa no, wɔn ahoboa nyinaa bɛgyina wo so. Me dɔfo, menkɔ no mɔduro ho wate. Twa no a wotwaeɛ no, wotwa sen wo namfofoɔ. Nti wokora wo a wɔtwɛn a wobɛsua adeɛ kakra no a wokɔ no, wokɔ koraa wobɛbea sen wɔn mo. Ɔdɔ, me se, wo mɛnu mɔduro mu. Mummy ne Daddy, mɛnka sɛ yɛ animguaseɛ, wɔantumi amfa aba ankɔ school, ɛno nti wo banom ɔdɔ awu. Mɛnka sɛ ɛrekɔ December, me business no ɛɛ ayɛ on and off, m'adwuma mu wura se wɔreyi me adi, ɛɛ me boss se n'adwuma no nkɔ yie nti wɔreyi me adi, ɛno nti wo kɔnom ɔdɔ awu. Hwɛ! Na adeɛ boss sika no, boss sika no nko ara na ɛbɛtumi ahwɛ wo anaa? Tell yourself, so far as sɛ Nyankopɔn te ase, ɔnwu da. Saa ara nso na wo nso wo mu wobɛtena ase na woadi ne nsɛm ne ne din kronkron no ho adanseɛ. Wonwu da. Hwɛ, ɛyɛ saa koraa na hyɛ aseɛ with a small beginning. Wo boss no bɛhu wo no, Hɛɛ ebi koraa de wɔbɛpɛ adwuma wɔ hɔ. You mark it somewhere. Ɔno ne company no ɛba abɛpɛ adwuma wɔ hɔ wɔbɛpɛ abɛpɛ product wɔ hɔ na ɔde akɔgu ne company. Ɔbɛba no na wa wayɛ pɔmpɔmfee na wakeka wo nsa agu so so hɛɛ hello. Ɔhwɛ wɔn hwɛ afei na na wɔbɛyiyiyi n'ani. na wɔde ahwɛ woɔ. Me dɔfo, help the needy Royal Foundation foɔ sɛ mɛnum aduro mu. Pardon. Wɔn se mɛnum aduro mu. Why? Mɛnum aduro mu. We love you so much. But God loves you the more. God loves you the more. Ɛnɛ yɛakasa akyerɛ nkwaraa, yɛakasa akyerɛ agya ne ɛna, Yɛkasa kyerɛ obiara bebree. Yɛkasa kyerɛ yɛn nyinaa kama sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa asomdwoeɛ, ɔdɔ, ɛkoroyɛ ɛbɛba yɛn nyinaa yɛn ntam. Mehyɛ aseɛ no, mekaa sɛ aberanteɛ bi sɛ ɔrehwehwɛ aberanteɛ wei. Ɛɛ, ɔsɛ wɔpɛ sɛ wɔboa no. Nti mesrɛ mede video no rekyerɛ mo. Wo a w'ani atwa saa aberanteɛ wei so wɔ baabi. Ɛɛ, obi hu yɛ ɔsɛ yɛatɔ n'akoma so a ɔpɛ sɛ wɔboa no. Na yɛhwehwɛ no na yɛmfa no nkɔ hospital. Nti ɔde video yi ama yɛn, yɛde bɛto yɛ page.

Two one abranteɛ no ɔno no mpakyɛw me nsa de akyerɛ mu bio wo a wɔn ni atwa no so wɔ baabi biara no yɛsrɛ wo ma yɛnhu no ɛɛ eh, yɛn nua baako firi us ohuu no no ɔso watɔ n'akoma so ɔso ɔpɛ sɛ ɔdili ti kora wɔntumi ndili ti so nyankopɔn honhom ka kyerɛ ne sɛ so ɔno a ɔboa a abranteɛ ho bɛtɔ no medɔfo Saa bi na Health and Needy Royal Foundation foɔ yɛrehwehwɛ. Yɛrehwehwɛ sɛ yɛn nyinaa yɛde bi bɛto yɛakoma so saa. Ɛbaa yɛ a ɔno nko ahwɛ a ebi a wɔntumi no ɔde abɛdan yɛn na yɛn nyinaa yɛahwehwɛ na ɛbaa yɛn nyinaa yɛaboa no kama kama kama. Enti saa nso na wo nso wɔ dɔfoɔ bi saa a, enti na ɛfɛ sɛ da biara yɛn nyinaa yɛnya nkakra nkakra no. Wobɛtumi de wo dɔfo no aba na yɛasosɔ, ebia na ɔwɔ yarefoɔ bi, wobɛtumi de no aba, naano maka me se yareni bi yɛde ato crime check foɔ hɔ, na wo a wobɛhwɛ bi ado no ɛtumi bi ma wɔn, wontumi mfa nkɔ hɔ nso na sɛ wopɛ sɛ wode bra help the needy royal foundation foɔ a, woba a wo donate wie a frɛ me na ɛka kyerɛ me sɛ yɛ abranteɛ no dea, wo wie a me number no a wode bɛfrɛ no yɛ 0242 37 48 Two one. Na mmom deɛ ɔde sika no bɛsi soɔ no, wokɔ me page a ɛwɔ hɔ. Zero. Kumasi ha yi ara na wodom yɛn, yɛn nua ba baa baako ɔno wɔwɔ US, ɔno nso na ɛfaa aberanteɛ yi a ɔde no bɛkaa ɛɛ eh, yɛn nsa a yɛsɛ ɛɛ eh, eh, aka ayi crime check foɔ nsaase sɛ wɔn de video no ato hɔ ne nti na yɛn hyɛ danfa nto yɛ page no. but mɛhyɛ free crime check abɛto me hɔ though I have the videos but ɛwɔ sɛ wo nua edi dwuma a ɔsɛ ɛwɔ hmm wo nua edi dwuma a ɔsɛ wosɔ no mu ti na yɛn nyinaa yɛnya ne saa yɛbɛfrɛ ɔbaa no na yɛada ne ama no nso abɔ crime check foɔ sɛ help the needy royal foundation foɔ yɛn nso yɛadɔm no na sɛ wo nso so wopɛ sɛ ɛkɔka nnipa ne nsa prɛko pɛ nso deɛ a yɛsrɛ mo woka kyerɛ yɛn a yɛbɛkɔ no hɔ straight Yɛbɛkɔ ne hɔ na yɛde ama no na yɛabɔ wo din na wahu sɛ yɛde rema no na ɛno nso so ayɛ kamakama. Sika no a wɔhia no ɛso nti nyɛ so ketewa biara nsua. Nyɛ saa ne yɛgyaagyaa no a sɛdeɛ dɔkta aka no wɔn se nkwa wom. Nkwa wɔ mu. Sɛ yɛtumi yɛ no ntɛmntɛm deɛ a, nkwa wɔ mu. Nti na obi yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛboa na biribiara yɛ kamakama no. Ɛɛ ɔkɔ ɛyi ɛɛ ɔbɛyɛ surgery. Surgery ne sika koraa nyɛ asɛm ketewa. Ɛno yɛahyɛ da yɛ mmɔɔ so. Na ɛɛ kimo no nko ara no yɛhia more than two two hundred and seventy thousand Ghana cedis. na ɛno no ansa na akɔva chemo no nti nyɛ sika ketewa ansa na aberanteɛ no anya nkwa na mmom yɛtwɛn ma ne wu a saa ka wei nyinaa no mma no ntumi nu baabi a o yɛbɛhwɛ akyɛ nti mmea ma ne nsi yɛmmoa no na awurade mma no nkwa na awurade mma no nkwa mma yɛn. Adɔfonom, yɛbɛka no sɛ anwummere yi yɛda mo ase. Health and Needy Royal Foundation foɔ ɛda mo ase bebree. Yɛka sɛ Nyankopɔn wɔnhyira mo paa sɛ moadom yɛn na moahwɛ yɛn. Na monkɔ so ahwɛ week yi yɛbɛkɔ Nkran. Baabi yɛbɛkɔ no sɛ yɛdu hɔ na sɛ network no wɔ hɔ a yɛbɛtwa no live ama moahwɛ. Yɛafrɛ yɛ sɛ obi wɔ hɔ. Baby ɔda no ne deɛ no nso ɛmi sɛ very urgent ɛkɔ a ɛwɔ sɛ yɛde no kɔ hospital nti dɔfo mo amoa yɛn yɛn adwuma wɔ yɛn ntumi nyɛ o ɛden o yɛkɔ ne yɛkɔtɔ yɛ sika akɛse akɛse yɛ nyɛ sɛ ibi a yɛbɛka nti a yɛn nso yɛn nsɔ so o meka kyerɛ sɛ adwuma ma yɛ ne ten years ɛɛ eh, this is the eleventh year emu nine years no meyi mia mia ankasa memfrɛ wɔ biara nti yɛnim sɛdeɛ ɛsi teɛ. Enti yɛnim sɛ wo nso so woayɛ bi, wo a wogu so a woyɛ bi wɔ hɔ, ɛno nso woreyi a wonim sɛdeɛ ɛsi teɛ. Nti na yɛpɛ sɛ me, mebɛka wo ho na wo nso wobɛka me ho na yɛtumi yɛ adwuma no kɛseɛ. Help the Needy Royal Foundation foɔ no, yɛne wo nyinaa bom na yɛyɛ adwuma no kakrakaa. Yɛamfa din biara nto so. Ɛsɛ yɛn nyinaa yɛyɛ adehyeɛ ma. Yɛn nyinaa yɛyɛ royals. Sɛ yɛtumi bom na yɛtumi bɛyɛ Nyame adwuma a ɔbɛyɛ yɛ di a, ɛneɛ ne yɛyɛ adehyeɛ ma.